Әйдә иң башта синең белән танышып узыйк әле. Кем буласың икән син безнең? Галиев Уйнас, 11 сыйныф укучысы. Мгм, Яхшы. Э, Син бит инде безнең чып-чын авыл егете, әйме? Актаныш районы Пущада гомер итәсең, шулай бит? Чәчәдән. Ә син бу авылныкы түгел, Бу авыл күрше авылныкы. Ләкин Пущада укыйсың, шулай бит? Әйе. Мгм, Яхшы. Ә менә э, авыл белән шәһәрне чагыштырып атаганда, кайсы күңелеңә якынрак, авылмы әллә инде шәһәрме? Миңа су төрле җирдән төрлечә инде. ял итүдә менә авылны сайларым. Менә башка бер мероприятиеларда да шәһәрнең. Әһә, димәк, мероприятиеләр, бәйгеләр булса, син шәһәргә барып, мәсәлән, баскетбол уйнап кайтуны сайлыйсың, әйме, шулай бит? Ә болай авылда яшәү ошыймы соң үзеңә? Ошый. Яхшы. Син безнең укудан тыш ниләр белән кызыксынасың? Шул спорт һәм машиналар. Спортка килгәндә, нинди спорт төре? Баскетбол, волейбол, кыш көн, кыш көн хоккейда булыштым. Мгм, Яхшы. Ә менә спортта иң соңгы җиңүең итеп нәрсәне атый аласың? Районда баскетбол, икенче урын. Мгм, Яхшы. Ә менә син бит инде шушы баскетбол буенча түгәрәккә йөрисеңдер, әйме? Әйе. Э, Шушы түгәрәк атнага ничә тапкыр дәвам итә? Атнага бер-ике. Ике тапкыр, әйме? Төрле вакытта төрлечә. Мхм. Һәм уку белән шушы түгәрәкләрне берләштереп бару кыен түгелме, авыр түгелме менә унберенче сыйныфта? Юк, рәхәт кенә. Рәхәт кенә, әйеме? Наоборот, укудан ял итәсең, шулай бит? Мхм. Димәк, ЕГЭга килгәндә экзаменнарны нинди фәннәрдән сайладың? Математикадан профиль, рус теле һәм физика. Мхм. Ә киләчәктә кем булырга соң исәп? Предприниматель. Предприниматель, эшмәкәр, әйеме? Мхм, яхшы. Ә спортны алга таба дәвам итәргә теләк бармы? Дәвам итәргә теләк тә бар, итәчәкмен дә. Итәчәксең дә, димәк, ташламаячаксың, шулай бит? Мгм, яхшы, әфәрин. Э, Менә м, спортта иң җи- иң зур җиңүеңне әйтеп үт- уздың бит инде, әйме? Э, Ә Киләчәктә үзеңне зур дәрәҗәгә ирешкән спортчы итеп күрәсеңме? Авыррак, но булыштырып ала. Шул җиңгән вакытларда бигрәк тә. Димәк, хыялда бар, әй бит? Э, Мхм, яхшы. Э, мәсәлән, син инде хәзер безнең Кыш бабайга бик ышанмыйсыңдыр, шулай бит? Ничә бар әле тә бар. Әйе, ә менә быелгы Кыш бабай сиңа нинди бүләк алып килсен иде? Быел мин үземне теләкләрне үзем ашырып бардым. Быел ял итсә дә бар. Димәк, синең быелга җиңүләрең зур, әйме? Әйе. Э, иң зур хыялың итеп, э, нинди хыялны чынга ашырдым дип саныйсың үзеңне? Теләгән телефонымны алдым. Телефоныңны алдың. Мхм, нинди иде инде ул? Айфон унике. Айфон унике, әфәрин, молодец! Менә син әңгәмә башында әйтеп уздың, мин баскетбол белән шөгыльләнәм һәм э, машиналар коллекциясе белән дидең, әйме? Э, коллекция түгел, нәрсә дидең? Что өйрәнеп бар. Машиналарны өйрәнәсең. Димәк, син машиналар турында бик күп беләсең, шулай бит? Мгм. Хыялыңда йөрткән машина нинди микән? Былай үземнең йөртеп караганнардан Mercedes C180. Әйе. Ягъни бу вакытта иң әйбәт машина саныйм һәм хыялда ААЗ килгәне, шуның 63 нче варианты, ул кызулырак бара торган, мощныйрак. Мгм. Менә аның турында син нәрсә беләсең? Ул башка машиналардан нәрсәсе белән аерыла микән? Иң беренче күзгә ташланган ул внешний вид, Тышкы кыяфәт. тышкы кыяфәте, Әйе. нык матур аның. Мгм. Эчтән нык комфорт, Ага. Һәм үзенең классында ул Мияны иң әйбәте дип саный. Ул башкаларны конкуретларга караганда бөтен идән дә алданрак тора. Хәбер. Башкалар белән чагыштырганда иң шәбен синеңчә, шулай бит? Якынча аның бәясен беләсеңме соң? Ничә миллион тора микән? Бу елны бәяләр бик артты, ул Җиде миллион кыйкытырам. Җиде миллион кыйкытырам. Һәм миңа калса, синең иң зур хыялың шушы машинаны үзеңдә булдырудыр, әйме? Әфәрин, миңа калса ул инде булачак та, менә быелдан ук Кыш бабайдан сорап куй, шушы машина миндә булсын иде дип. Бәлки ул сиңа тора-бара алга таба нәкъ тә шушы машинаны алып килеп бирер, әйме? Өметләнеп калыйк, әйе. Ә менә 2022 елдан нәрсә көтәсең икән? 2022 елымны әйбәтләп бирү. Экзаменнарны яхшы бирергә тапшыру, әйе. Һәм үземнең теләгемне куеп тыңлатам. Угу, яхшы, әфәрин. Без дә синең шушы теләкләрең чынга ашсын дигән изге теләктә калабыз, яме? Һәм әңгәмә ахырында э, кыска сорау-җавап. Э, син нәрсәсен сайлар идең? Бер сәгать футбол уйнаумы, әллә инде китап укумы? Бер сәгать футбол. Угу, яхшы. Э, иң зур хыялың? Шул Mercedes 303. Mercedes-ны үзеңдә булдыру, яме? Әйе, әфәрин. Үзеңне нинди яңа ел персонажы дип әйтер идең? Кыш бабай. Кыш бабай буласың килә. Әни, ни өчен кыш бабай? Син бүләкләр таратырга яратасыңмы? Шатлык китерә. Шатлык китерә яратасың. Әфәрин. Э, менә синең өчен кыш бабай ул? Аларның өчен гашуы чыкшы. Ага, яхшы. Менә без әйтәбез кыш көне кыш бабай дибез, әйме? Менә җәй көне нинди бабай микән? Җәй бабай. Җәй бабай, яхшы. Иң көтеп алган бәйрәмең? Яңа ел. Яңа ел һәм быелгы каникулыңны кайларда уздырырга планлаштырасың? Шәһәрдә ял итү, шунда баскетбол, волейбол, катокарга йөр. Шулай. Яхшы. Екыга да әзерләнергә. Яхшы, димәк, алга таба без сиңа экзаменнарыңда бары тик уңышлар телибез. Барлык теләгән хыялларың да чынлашсын, ярыймы? Рәхмәт.